Una do my people, I greet una for anywhere in the world where you dey take watch my video. My name na Omobolanle Adedeji. I be your pidgin teacher for this data analytics matter. Today, I wan sama una with function and formula for inside Excel. If you never subscribe put for my channel, na the correct time be this make you subscribe and no forget to click the notification button so that the next time wey I upload correct eh video, you go dey among the first set of people wey go dey see my video. Now unto why we dey here, na the first one wey I go do for inside this ah formula matter na im dem dey call addition. You remember dat time wey we dey for primary school, secondary school wey we dey do addition, subtraction, division, multiplication, na im be the thing wey I wan come show you for inside dis excel matter. Now, make I sharpaly start the first one. Now, as I don click dis one now, if I click all dis thing now nothing happen na im be sey Excel no know wetin I wan do nothing dey show for here e get one almighty function wey we suppose use and I never use am dat one na why Excel no understand wetin I wan do I go come click am now dat thing na im dem dey call equal sign as I don put equal sign now make I alight as I alight now excel don reason am sey I wan do something for inside H three go inside eatery see am now and e don even dey here for inside dis formula bar sey I wan do something but I never tell Ezeon wetin to do if I press enter now e don tell me sey value na im be sey I never tell am wetin um make im do for inside eatery go inside eatery im no know wetin im wan do so now I go come tell Ezeon wetin im go do for inside dis thing now I go come start from equal sign di first one wey I wan do na im dem dey call addition dat one wey we dey do for primary school secondary school wey dem dey call addition but for inside excel, excel no dey reason am as addition I go come press sum as I press S now because I don put equal sign excel don understand sey I wan do one function oh e don dey suggest all di function wey dey inside excel wey start with S e don dey suggest am give me I go come write another one as I put u e don suggest another one wey start from SU e don suggest am give me now as na sum me I wan do na im be sey I wan add now see add I go come press my tab button that one wey get arrow wey dey go front wey dey go back you go come press am now e don show you sey e don put um um bracket now I no wan give una di big grammar wey oyinbo pipu dey call am. E don show you now bracket now, e don ask you sey wetin you wan make I do. If you come click am now, di same tin wey I highlight before, as I highlight am now, press enter, my answer don show because Excel don understand wetin I wan do now. Dat other one, I put I put di almighty um function but e no do anything because I never tell Eze to do anything. As dis one now wey I don put equal sign come put sum na im be sey I don tell Eze sey you go do sum oo, you go add all dis thing e don come add am put for me now. Dis one wey I do now, dis side wey I do now na im dem dey call row. I fit come do am for inside column, na de same method I go take do am. equal sum tab now for dis one now I go come alight everything from beginning reach end oh come press my enter my answer don show for here na im be sey I don do addition or make we call am sum I don sum dis one now so now as I don do dis one now you don see how dis one dey go what if I wan divide something if I wan divide some of dis thing oh, whether I wan divide dis one plus dis one oh, I wan do anyone wey I wan do, I go come come here now, come put equal sign, I go come tell excel wetin I wan do, I go come click dis one now um now di next thing wey I go do be sey, I go come come click here now, come press dis my sign na im dem dey call una fit call am dash oh, fit call am hyphen oh, anything wey you wan call am I don put am now. I go come tell Excel where e go come carry the thing wey I wan divide. I go come click here. Anyone wey you click, anyone, as I dey click am, see am e dey change. E don change go L ten. If I click am now, e don change go L twelve. If I come here, e don change go um sixteen e no matter as I don do am now I go come press enter e don do my the um minus for me now see am now e don show for here for inside the formula bar say I don divide L sixteen comot for inside L five na my answer be this one if I wan do multiplication na im be sey I wan multiply one thing with another thing, make we multiply dis one, so dis one wan um dis one now for here now I wan multiply am give dis one now, I go come do dis one, so I go come do my sum um dis my equal sign, come click di one wey I wan do, so I wan do dis one, I go come come come here. come go press my shift and dat eight as I press shift and eight dis one wey dem dey call asteric sign don show na im be sey I don tell excel sey I wan multiply make I come click dis one now na im be sey I don tell excel sey I wan multiply k four with l four if I click enter now my answer don show. So dis one now make I add dis one now addition, dis one na im dem dey call subtraction and dis one na im be multiplication. Now For di next one, I go come do division. I go come come here put equal sign, come tell excel wetin I wan divide o. I go come click dis one now, say F five o, I wan divide am. Question mark sign, yes, question mark sign and den e get anoda sign wey dey upside under am wey dem dey call forward slash. Anytin wey you call am, slash o, anytin, you go come press am. if I as I press am now I don tell Excel sey I wan divide L five oh with something I don press K five now na im be sey I don tell Excel sey I wan divide L five with K three I go come press enter e don give me my answer so dis one na im be division so I don do division for here now e come get somethings wey be sey if you dis one na all dis one na im dem dey call formula e come get somethings wey be sey dem be function now if I come here now somethings don show e don show you sum, average, count, max and plenty other things like dat but I fit come come here dis one dis tab wey dem dey call formula tab if I click dis one now e still dey for there so I go come do de other ones wey dey here make I quickly show you dis sum now so if I click dis place click sum na im be sey I don tell excel sey I wan sum some things oh if I stop here now you see sey our answer na the same thing and I use this formula see am now this function na im I come use here na di same thing. So di next one wey I wan do now na im dem dey call average. So if I come here now, I don see am now, sum, average, everything. I go come click average. I don tell Excel sey I wan do average. Excel don understand wetin I wan do now. E don gather all the thing wey dey here but if you look am now you see sey e don add the e don join the the one wey be sey na sum e don join am and i no wan join am i go come come inside this formula bar now i come change am from nineteen to eighteen see am now Excel don see sey i no wan do this one e don comot for there e don shift back i come press enter so dis one wey I do now na im dem dey call average so I don do average give una now so di next one wey dey for inside dis one na im be count numbers I come do dat one for here so I dey do dis one for here because I wan show you something for inside dis count numbers so as I click dis one now Excel don see all dis one wey dey here if I press enter, Excel don tell me sey dis thing oh wey I do all dis thing wey I highlight na sixteen, e don count am sey na sixteen. If I come here do the same thing, na the same thing Excel go do. I dey repeat dis one because I wan take am explain something if I press enter now e don show me sixteen the reason wey e wey why um why this one get um naira sign na because this column na we don convert am to currency if you no know wetin I dey talk na him be say you never watch my other video sharpaly run go inside my channel now go watch how you go fit put currency for inside your numbers now make I come come here na dis one gangan I wan show you di same thing wey I don dey do since I go come come here now come pick count if you look am now Ethan no know wetin he wan count di other one wey I do as I click on di count Ethan don highlight all dis one but dis one now he no know wetin I wan do na me go come tell am say okay oya do dis one oh um if I I don alight am now if I press enter e say zero na im be say Excel no see anything the reason why e no see anything be say dis ones no be number na text dem be so now to come count dis one now you go come do wetin we dey call count A. Come here now, put your equal sign, count. You see sey e get the normal count wey we dey do and e con get the second one wey be sey e get count A. Na im be sey we don tell Excel sey anything wey you see oh, wey dey for wey dey for inside dis range wey I wan select, as long as dem no empty, count am. E no matter whether na number oh or na text. You go see now, I go con press my tab, highlight all dis one. press enter. Ezel don see am, you see am now ba, so Ezel don see am sey all the thing wey I like I light o, wey get number o, dem be sixteen. If I comot Enugu now, e don change am go fifteen. e don change am come back sixteen the same thing for this one wey i do if i comot this eight now e don change am go fifteen put am back na so e dey be if you if space dey e no go count am this one wey i explain give you now e go dey useful for the another video wey i go do give you So, if you never subscribe put for my channel, subscribe right now and click the notification button so that when I put that video, sama am for YouTube, you go dey among the first set of people wey go see am and you go learn for am. The next one wey I wan do, we don do average, we don do count numbers. The next one wey I wan do na im dem dey call max. Na im be say I wan tell Excel say show me the number wey big pass for all these things. I go come here now I fit come here now come press equal sign and press maximum um see am now e don show me max I go come click max press tab as I highlight am press enter e don show me sey na dis one sixty thousand eighty oh something something oh, all dis one oh, one sixty million eighty something something na im big pass for inside dis my figure. So now I go come put maximum. Dis one wey I do now, make I clear am. E don go carry wetin I no want I come do the thing e don come this one now I go come press enter e don see am say na one sixty million something something na him be the highest I come do the next one wey be say na im dem dey call minimum. I fit put my formula sey equal to min, you don see am now, press tab, come select everything, enter. E don tell you sey na dis one twenty thousand na im be de minimum, na im be sey na im small pass. I fit come do di formula for come click di function for here e don select everything for me again, I go come tell am again sey no o na for eighteen I wan stop o see am e don select am go eighteen press enter na di same one twenty all of us get again now make I quickly show una something if I highlight dis one now come look down here see am without putting function without doing anything excel don sum am give me if you look at the answer wey dey here na the same answer wey we get for here na him dey for here excel don count am na the same sixteen wey we get na him dey here and our average na him our average be twenty seven na him dey here so if you wan do am quickly quickly you no wan do plenty plenty formula you fit come here come gather am

Make I quickly show you dis one. Dis one na the formula wey I recently use. Na im be dis one. All dis ifs, if, all dos ones. Dis one na im de dey use for financial sector as I talk before. Dis one na im be logical something. I go sama huna another video wey I go take explain all dis logical part. Den dis one na the text. All dos one all dis plenty plenty things dey for here. But dis our video na for beginner. I go con stop for here. Now di thing wey I wan show you, if you come inside dis insert function, e get im own benefit, see am now excel don alight dis one sey wetin you wan do oh, so e fit be sey as you come excel new new, you no know wetin you wan do, di thing wey you wan do e fit e fit no be sum, e fit no be all doz one wey I just show you now. You go come come here wey excel don alight, cancel am come say add. numbers click go excel don give you di formula so if you just tell excel make e no too long so dat e no go confuse just short word tell am wetin you wan do wey you no know di formula see am now excel don suggest di three formula wey be sey we fit take add numbers e don put am for here you remember sey na dis one na im we use sum na im we use so if na dat one you wan use now you go come click ok now dat thing dat one wey I click for here e still dey for inside dis one wey dem say more functions and everything see am e dey here see am and den you fit click am for here also um if you get anything wey dey for inside dis one wey you think sey I suppose talk I never talk at all um I never talk am put am for inside comment section I go sama you the video talk am so that you go understand for twenty twenty five all of us must dey successful for this data analytics matter I go see you for my next video bye.